Agam näçe wagta gelersiň? Näçe wagtdan ýük bolarsyň? Ýarym sagat kyrk bäş min. Aý şoňa sallap gelýän men. Nesip bolsa Gülýar ederis agam, arkaýyn bol. Öö, içini süpürip bilýäňmi? Hawa. Mä. Wah sen ýetişme Feredo. Heý! Näme boldy? Ýöreni? Agymjan, maşynam bolandyr. Ýöne şu tentek bar-a, maşynda duran kökäňde inipdir, agam. Hä, hasaplaşykda ujundan aýraryn-a, gaýrat et, dogry çün. Birinji bilen-ä çaga tentek diýme, dost. Ikinjidenem nämäň bu seň? Ogluňmy? Ýok-how, ýetim, bir atasy bar, bäş mant bolsun diýip alyp gaýdýan ýanyma.

Ýa Resulallah, bu dünýede ýetimleriň arkadagy senmisin? Şeý diýipdi kakam. Bu gün howluda çagalar üýşüp oýun oýnadylar. Meni ýene ýetim diýip aralaryna almadylar. Kemsinipler agladym. Ýa Resulallah, buýursana meni ýetim diýip kemsitmesinler. Bilýärin, gelersiň. Öýügdem dok boýup. Özüň mama ýerseňe. Bar git şu taýdan-ä. Meniň ejem-de, meniň ejem-de, kakam-da sensiň ýa Resulalla. Meniň ejem-de, kakam-da sensiň ýa Resulalla. Ýa Resulalla. Ýa Resulalla.

Gumay öz ýagdaýlary gowy gowy ýöne senä göresi gelýä arasynda. Seret, ine hara bular. Ine-de bulwary. Gowşurarsyň-da. Sag bol. Ýöredim men. Ýene şeýdip görüşmän gidiberjekmi? Ahow! Nirä barýaň? Hantägin hany? Her sapar gelýäňde, zatlary goýýaň-da gidiberýäň. Salam-helik, hal-ahwal soraşmak ýok. Bu nä beýle bolýar? Bar ejeň bilen gitdiň, ejeň ýanynda bolup ýörsüň. Sen eje boglar ahyryn. Sen çagadar ullakan ýigit çykypsyň. Bulgar suwam getiripsiň-ow. Tüweleme. Aslynda durmuşda seň maksadyň näme? Niýetiň näme? Niýetim kaka unutmak ýa-da bagyşlamak. Kimi? Kaka, Ýör oglum, ejem näme? sen meň bilen gitjekmi ýa ejeň bilen galjakmy? Men öz ejem bilen galjak. Owo. Başarýan bolsaň. Ýok. Hey, ogul. Men ne garrap durnam. Köp zatlar ýadyma da düşenok.

Bu gün dostlar Bagyrda toýda bolduk. Howa kyrk dört gradus. Ýöne daşarda aýlanyp ýörseň altmyş ýaly. Pawilýonyň içi welin beýle däl. Şu kondisionerleri görýän bolsaňyz öňküden iki esse kän gurnalandyr. Şol diýilýän salkyn howany almak üçin. Näme üçin arzuw ýoly ilkinjileň hatarynda diýýäňiz? Şu zatlar üçin Wagtly-wagtynda bezegleri täzelenip durmak, gyşda içi ýyljak bolmak, tomusda salkyn bolmak oň çüýn aladasyny edýän ýörite işgärler bar. Mahabat mahabat dostlar, ýöne hyzmat birinji ýerde durýar. Howa gyzaram, sowaram oňa çäre ýok, ýöne esasy zat özüňizi goraň, janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun, toýda görşeliň.

Gelneje, taýyndyr. Hä, ona oňarypsyňyz. Ýöne siz gaty gymmat gurnaýan ekeniňiz-dä. Hany o goňşymyzyňkyny. Hytaýyňkyny edil siziňki ýaly. Ýöne siziň ýarty bahaňyza gurnapdyrlar-da. Gelneje bu Hytaýyňky däl-de. Bu Germaniýaky Hörmann kompaniýasynyň önümi hytaýlar meňzedip biler käbir hereketlerini ýöne hili düýbünden başga zat. Muň motoryna çustwitsinstwa meselem muň aşagyna. Aýeý jigim şo bir zatlar diňe adyny üýtgetýäňiz boldy başga üýtgeýän zat ýok Näzlim bar gyzym alyp gal şony. Mejigim. Alo. Rejep aga salowmaleýkim. Waleýkim essalam Mekan. Agam gurnak gaýtdym welin gelnejem bilen kän düşünişip bilmedim. Pulunam alman gaýtdym agam. Ýok Mekanjan hemme zat gül ýaly. Gelnejeňe düşündirdimem, düşündem. Erte men seň bilen görşerinem, hasaplaşarynam nesip bolsa. Tüweleme gurnapdyrlar oglanlar. Gurnadylar haladım lawon gaty gymmat zatla gyzby? Gymmat zat däl. Gowy zat. Bir minut gürleşeýin, jaň gelýär. Bolýa. Alo. Eje göräýin-dä. Agymyň gowjadygyny. Agyz! Nämasyň? Waý, kakaň maşyny zaýladyň-a indi kakaň käýýär-ä bize. Waý kakasy, ine gyzyň bilmän basaýypdyr-da, kakasy, maşyna zat bolan däldir-ä, hä? Hiç zadam bolan däldir. Waý gymmat zat-a kakasy. Gymmat zat däl. Hä, Gowy zat. Seret, görýäňmi? Hakykatdan hem hiç hili gorkuly zady ýok.